כ'האב געטראפן מענטשן אין אמעריקע זענען געוואינט די זעלבע דרײַסיק יאר פֿינף און דרײַסיק נאך שבת פעלט הרב שמעון און זיי ווארטן אויף דעם און מען קען נישט קומען מען לאט נישט קומען וואס איז די זאך? איך בין נישט פון די גדולי הדור איך זאג נאר וואס איך טראכט פאר מיר אז מען וויל אונז ווייזן פון הימל אז מען דארף מאכן א שייכות מיט רב שמעון נאך א שייכות חוץ קומען נישט אז מען זאל אויפהערן קומען. נישט מען זאל אויפהערן מאכן די הדלקה, די הדלקה איז א מורא'דיגע זאך, און די נגינים און די חליל דאס איז אלץ פיין און וואויל, אבער מען וויל אויך די מקשר זיין אונז צו רבי שמעון, נאך א וועג צו פארשפארן, און מענטשן גייען עפעס דארפן טון פאר רבי שמעון, פונדערהיים מען גייט דארפן עפענען דעם זוהר. זוהר זעמער דיך אייניג אז מען מעג זאגן, משניות שרייסטו אויף מען עס הייסט נישט געלערנט, גמרא הייסט אויף מען עס הייסט נישט געלערנט, זוהר זעמער דיך אייניג, קען מען דיך זיין באחדות, נו ווי האלטסטו אין זוהר, עס הייסט נישט געלערנט, און ער טאר אים זאגן, זוהר הקדוש מילא, און דו זאגסט ווי האלטסטו די מילא? האסט שוין געענדיגט איינמאל זוהר הקדוש? האסט שוין געענדיגט איינמאל תקינא? גיי מיר נעם א שיעור זוהר הקדוש און תקינא. דאס גייט זיין אונזער לג בעומר, דאס גייט זיין אונזער שייכות מיט רבי שמעון. אוודאי און אוודאי אז איך קען זיך אריבערכאפן צו מירון, און אוודאי און אוודאי מ'קען אנצינדן א הדלקה, און מ'קען טאנצן, און מ'קען זינגען די ר' מעכיל איז לאטשעוועס ניגון, אה!

ווער ס'גרייט אן נעגל וואסער גייט נישט אראפ פון בעט צופרי פארן נעגל וואסער עיקרא קדוש, אנגערופן הייליג זאגט ר' שמעון. גייסט אהיים פון די הדלקה? האט שוין אויסגעלאשן די הדלקה, וואס איז יעצט? לאמיר זען וואס דער זוהר הקדוש זאגט אין פרשת קדושים, איז מאן דלא באי רייס עס, איז דא איינער וואס וויל לערנען, און בגמ ג באי ן ער קען נישט לערנען, בגמ ג דלא ידע פארשטייט נישט גארנישט, אבער ער וויל לערנען, איך וויל לערנען, איך נעם א משניות, איך נעם א גמרא, איך וויל לערנען, איך פארשטיי נישט קיין לערנען, אבער איך וויל לערנען. גיט שבריחי חדה ביי מילא די אייבערשטער פריידט זיך מיט יעדע ווארט די קאבעלארע נעמט עס ונתן להם מען פלאנצט עס איין און ס'ווערט פון דעם אילנער רברב'ן שיינע גרויסע ביימער דער צער צו ר' שמעון דאס איז מיין ר' שמעון ווייסט וויאזוי ביי אים מ'האט געזינגען פריער די די ניגון וואס מ'האט געזינגען ביי זייער הדלקה איך דארף איך דארף נאך געוואר ווערן די ניגון וואס מ'האט געזינגען ביי הבחי' וואס איז די ניגון מ'האט געזינגען ביי אים?

ווי דייסט פאפקארן דא פאפקארן יא פאפקארן אין דאס האט ער געגעסן שטויערס איך געדענק נישט נייעס אין האט נאך זאגן אז איך לאק קודש איז נישט ברעסל אין ער האט נאך פארציילן איך געדענק נאך מראש פאר מראש גייס מראש איך געדענק נאך מיט די נאמען אין האט פארציילן איך געדענק נאך אפיל רמחל אין איך געדענק נאך אים נו דער גייסט אוועק טאקע ממש א אפגעפאטשטער ווייסט טאקע נישט וואס צו טון אין דארפסט נאכאמאל שרייבן א בריוו פאר די רשיבה פרעגן צו סאיז טאקע געלערנט. סאיז טאקע געלערנט און צו סאיז טאקע געבטלט צייט. אינגערמאן עפען אויף א תהלים, עפען אויף א גמרא, הייב אן האבן א שייכות מיט ר' שמעון.